A Ṛebbi, nessaram a Ṛebbi ayen akka ad d-nefraq, a Ṛebbi, ad yili d lbaraka i nekni, ad yili d lbaraka i yal yiwen a s-islen, a Ṛebbi ɛzan s yisem n Mmi-k ɛzan s lɛezz n Masiḥ. Amin. Amin. Ihi, Ṛebbi yessutur-aɣ-d iwakken ad nili nemmizwar, yeɛni ad nili ordonné. Amizwer, yeɛni l'ordre, d yiwet n ṭṭbiɛa n Rebbi. Yessutur-aɣ-d i nekni i yellan d tafekka-s, yeɛni d lǧessa-s. Awal iqedsen yesmizwir iberdan-nneɣ, yeɛni il ordonne iberdan-nneɣ. Tudert-nneɣ akked twacult-nneɣ. Deg wawal-is si laṣel n ddunit alamma d taṣeddart taneggarut n wedlis, Awḥi, yeɛni Apocalypse, Ṛebbi yettmeslay-aɣ-d ɣef umizwer, yeɛni l'ordre. Ad kem-ten ɣer Rabaḥ ma tebɣiḍ ad nɣer Linjil n Maṭa, ixef wis tesɛa, taseddart tis setta. Akken i s-qqaren s tṛumit, Matthieu, chapitre neuf, verset six. Amen. Meɛna iwakken ad teẓrem belli mmi-s n bunadem yesɛa tazmert di ddunit-agi ad yeɛfu ddnubat. Yenna i wukrif-nni, Kker, ddem ussu-nnek, truḥeḍ ɣer wexxam-ik. Amin. Amin. Ihi Ṛebbi yexdem yiwen n ccɣel ifazen akked ukrif-nni, yeɛni le paralytique, Uqbel a s-yeḍleb Yasuɛ Lmasiḥ i wakken ad yuɣal s axxam-is, yenna-yas, Kker, ddem usu-inek, truḥeḍ ɣer wexxam-ik. S lmeɛna nniḍen, yeḍleb-as ad yekcem s axxam-is, meɛna ilaq ad yeddem ayen akk yellan d ayla-s. di yal taɣawsa i d-yenna Rebbi, yella deg-s umizwer, yeɛni yella deg-s l'ordre. Xas akken di tɣawsiwin i ɣ-d-ittbanen d timecṭaḥ maḍi, limer Yasuɛ Lmasiḥ m'akken i yesseḥla ukrif-nni, u as-yini ruḥ s axxam-ik, ahat yeǧǧa usu-ines deg umkan-is axaṭer ur t-yeḥwaǧ ara.

Kker, kker fell-ak, tekkseḍ ussu-nnek. Imi- Imiren kan, yekker. Amin. Amin. Yasuɛ Lmasiḥ isseḥlay u yeqqar si tura ssemsawi neɣ ṣeggem u ddu deg umizwer.

Nnbi Icɛaya, mmi-s n Yamus, iruḥ ɣur-s, inna-yas, Atayen d acu i d-yenna Umeɣlal, Weṣṣi ayt wexxam-ik, axaṭer ad temmteḍ, ur tettidireḍ ara. Amin. Amin. Ṛebbi yessuter i Ḥiziqyal, yeɛni Izikyal, ad yesmizwer axxam-is, yeɛni, c'est-à-dire, il va ordonner sa maison, ad yesmizwer axxam-is, Uqbel ad yemmet. Ṛebbi yebɣa ad nesmizwer, yeɛni ad neḍḍem tudert-nneɣ, iberdan-nneɣ akked twaculin-nneɣ. Talemmast n tudert-nneɣ d tuzza, yeɛni c'est le dépouillement, am wakken a gma-tneɣ Rabeḥ ad tazuḍ ad tazuḍ tafekka n uxerfi, yeɛni am wakken c'est se dépouiller, ad tekkseḍ akk ayen n diri akken. Amin.

Ad nkemmel ad nɣer gma-tneɣ Rabaḥ, ma tebɣiḍ, di Linǧil n Maṭa, ixef wis xemsa, tiseddarin rbeɛṭac alamma d seṭṭac, neɣ akken i s-qqaren s tṛumit, Matthieu, chapitre cinq, versets quatorze à seize. D kunwi i d tafat n ddunit. Taddart yellan ɣef udrar Ulamek ara teffer. Akken daɣen ur nceɛl ara taftilt i wakken ad tenɣum s kra. Meɛna ad tensers ɣef lmeṣbaḥ i wakken ad tfeǧǧeǧ i widak akk yellan deg uxxam. Akka i glaq ad tceɛceɛ tafat-nwen zdat n yemdanen i wakken ad walin lecɣal-nwen yelhan. yerna ad ḥemden baba-twen yellan deg yigenwan. Amin. Amin. Ihi awal iqedsen yeqqar-d di tseddart tis xmesṭac, I wakken ad tfeǧǧeǧ akk at wexxam. Rebbi yenna-d lmeṣbaḥ ilaq ad ifeǧǧeǧ akk at wexxam, imiren ad yefk tafat i wiyaḍ. u ad ifeǧǧeǧ ɣef medden merra, meɛna ama ama yecceɛceɛ at wexxam. Ilaq ad nemmizwer, yeɛni il faut qu'on soit ordonné, ilaq ad nemmizwer deg yexxamen-nneɣ uqbel ad nruḥ ɣer berra. Ur nezmir ara ad nefk tafat i wiyaḍ ma yella ulac tafat deg uxxam-nneɣ. Yella umizwer, yeɛni l'ordre, D yir taɣawsa, Lmasiḥ yefka azal ula i tɣawsiwin timecṭaḥ. Amizwer, yeɛni l'ordre, d ayen yesɛan azal d ameqqran, axaṭer Ṛebbi yessebgan-d iman-is deg umizwer. Deg umizwer, adabu, yeɛni le pouvoir, adabu n Ṛebbi, le pouvoir de Dieu, ittbedday-d. Ma yella udabu, c'est-à-dire ma yella le pouvoir, axaṭer tella tiɣi n wawal i udabu-agi, yani le pouvoir-agi de Dieu. Ma nettaɣ awal i udabu, ad nili deg umizwar, yani dans l'ordre. Yella leslak ma nesmizwar, yani ma, ma, si on est bien ordonné. Yella leslak ma nesmizwar tudert-nneɣ akked twaculin-nneɣ. Ad nkemmel leqraya ma tebɣiḍ a gma-tneɣ Rabaḥ, ad nɣer adlis umi qqaren Irmya, ixef wis ɛecra, taseddart tis tlata u ɛecrin, neɣ akken i s-qqaren s trumit Jérémie, chapitre dix, verset vingt-trois. Amin. Ma i tsemḥeḍ kan a gma-tneɣ, i s-meqqret ad nɣer tiseddarin-agi Akken i d-tenniḍ, ur nezmir ara ad nefk tafat i wiḍen-in, ma yella deg uxxam-nneɣ ulac tafat. Sidi Ṛebbi yenhu-aneɣ, yettmudd-aneɣ lewṣaya, ilaq ad nelhu deg uxxam-nneɣ tazwara, mi necceɛceɛ axxam-nneɣ s tafat, ad neffeɣ ɣer berra ad s-nawi tafat-nni i wiḍen-in. Deg widak yellan ttḥewwisen, ttnadin tafat.

Meɛna merra mi ara ileḥḥu, mačči d netta i yettwellihen iqeddimen-is. Amin. Amin. Ihi d Lmasiḥ i yettwellihen isurifen-nneɣ neɣ iqeddimen-nneɣ, neɣ akken s-qqaren s termit, nos pas. Ad nkemmel dayem agmaten ɣer rrbeḥ di leqraya, ad nɣer tikkelt-a adlis iwumi qqaren Ihellilen Ixef sebɛa u tlatin, taseddarest tis tlata u ɛecrin, neɣ akken i s-qqaren s tṛumit, Psaume 37, verset 23. Amin. Ameɣlal iqɛed tikli n uɛerḍi, ifreḥ s webrid i d-yewwi. Amin. Amin. Ad nkemmel a gma-tneɣ Rabeḥ daɣen di leqraya n udlis-agi ihellilen, wa d-nɣer. Ihlilen, ixef wis xemsin, taseddart tis tlata u ɛecrin, neɣ akken s-qqar s trumit, Psaume chapitre 50 verset 23. Amin. Win, win yettaken leḥmadi d asfel, yettḥuzu-yi, d abrid yelhan i d-yewwi. As-tt-sekneɣ leslak n Yillu. Amin. Amin. Ihi ma tebɣiḍ a gma-tneɣ Rabeḥ ad d-nefk asteqsi, ad d-nini, D acu i ɣ-ilaqen i wakken ad nesɛu leslak n Rebbi? Ma nuɣ awal n Rebbi, a ɣ-d-ifk leslak. Wa nesɛa tanureft-ines, yeɛni sa faveur. Ur ilaq ara ad nebḍu snat n tɣawsiwin-agi i yellan d ṭṭaɛa akked akked lḥekma n Rebbi. Amin. Ma nebḍa snat n tɣawsiwin-agi, ad nexdem am Cawul, yeɛni Sayul, ismenyif iseflawen ɣer tiɣin n wawal, yeɛni il préfère iseflawen ɣef tiɣin n wawal, iwakken ad yeɛǧeb imdanen. Ur yuɣ ara awal n Ṛebbi. Ṛebbi yenna-d, Axir tiɣi n wawal wala iseflawen. Ayagi ad t-naf di udlis amezwaru n Camwil, ixef wis xmesṭac, taseddart tnin u ɛecrin, yeɛni anja-t ma ten-tt yessetma tin, tin neɣ win yebɣan ad t-iɣer. Ad nkemmel deg wawal iqedsen a gma-tneɣ Rabaḥ, tikkelt-a ad nwali tikli n Danyil. Amin. Ilaq-aɣ ad nesɛu tikli ifazen zdat n Ṛebbi. Muqlet tikli n Danyil, yeɛni Danyal. Awal iqedsen ittmeslay-aɣ-d ɣef leḥmadi akk d tẓalliwin n Danyil. Ad nẓer agmaten ɣer beḥd tikli-agi n Danyil, ad t-id-nɣer deg udlis-agi n Danyil, ixef wis ɛecra, tiseddarin tis xemsa alamma d sebɛa, neɣ akken i s-qqaren s trumit, Daniel chapitre dix versets cinq à sept. Amen! Refdeɣ allen-iw, muqleɣ, dɣa walaɣ yiwen n urgaz Ilsa lfina yerna yebges s tḥezzamt n ddheb n ufaẓ, rremma-s tettwacɛel am viril, udem-is am lebraq, allen-is am isufa n tmest, ifassen-is akked iḍarren-is am nnḥas imzin. Mara mi ara heddren, ṣṣut-nsen amzun d ṣṣut n waṭas n lɣaci. D nekk kan, Danyal, i iwalan awḥi-nni? Irgazen-nni yellan yid-i ur walan ara awḥi-nni. Lameɛna teɣli-d fell-asen rrehba, dɣa rewlen ad ffren. Amin. Amin. Ṛebbi isbeggen-d iman-is ɣer Danyal. Iglem-d amek i iwala Baba Ṛebbi, yeɛni il a décrit amek i iwala Baba Ṛebbi. Deg udlis awḥi, yeɛni l'Apocalypse, Ṛebbi isbeggen-d iman-is i Yuḥenna, yeɛni i Jean, i yellan d amɣar u yessuter-as i wakken ad yaru yiwet n tebrat i tmezgida. Tabrat-agi d tukksa n leḥjeb i nessen d awḥi, yeɛni l'Apocalypse. Yuḥenna yeɣli ɣer lqaɛa, iglem-d neɣ il a décrit abeggen n Rebbi, yeɛni il a décrit ayen akk i s-d-ibeggen Rebbi, ittemcabi am akken i t-id-yeglem, yeɛni comme il l'a décrit i Danyal, akken i t-id-yeglem i Danyil. Yasuɛ Lmasiḥ yenna-d. Sɛiɣ allen i yettfeǧǧiǧen am tmes, ifadden-iw n nnḥas. Ad d-nɣer gma-tneɣ Rabeḥ deg udlis-agi awḥi, ixef amezwaru, taṣeddart, tiṣeddarin tis rbeɛṭac alamma seṭṭac, neɣ Apocalypse, chapitre, chapitre un, versets quatorze à seize. Amin, Aqerruy-is akked d ucebbub-is d imellalen am taduḍt tamellalt, am udfel. Allen-is am uḥeǧǧaǧu n tmest. Iḍarren-is cban nnḥas yeṣfan i yefsin di tmest. Ṣṣut-is am ucercur n waman. Deg ufus-is ayeffus sebɛa n yitran Seg, seg, seg mmi-s yetteffeɣ-d, y, y, yeffeɣ-d yiwen n ujenwi yeqqeṭɛen snat n lewǧahin, udem-is am yiṭij yettfeǧǧiǧen deg uzal qayli. Amin. Amin. Ad nkemmel agmat nerbeḥ di leqraya deg udlis-agi awḥin, meɛna ad nɣer ixef wis sin. Tiseddarin tis setta alamma d tmanya, yeɛni Apocalypse, chapitres deux, versets six à huit. Amin. Lameɛna, tesɛiḍ ayagi, tkerheḍ lexdayem n yikulaten i kerheɣ ula d nekk. Win yesɛan imeẓẓuɣen yesla-d i wayen i d-yeqqar Rruḥ i tmezdayin, Win ara iɣelben, asefk-a ad yečč di cceǧra n tudert yellan di lǧennet n Yillu. Amin. Amin. Amek i iga Daniel makken i iwala aweḥḥi, yeɛni makken i iwala la vision-nni? Daniel yeqqim-d mebla lǧehd, yewwet udem-is ɣer lqaɛa u yesseǧhed. Ayen i d-yettmeslay Wi d-yessefham Daniel d tudert umasiḥi. Zdat n Lmasiḥ ilaq-aɣ ad nesɛu yiwet yiwen n waddud, yeɛni l'attitude, am wakken i t-yesɛa Daniel. Win yesɛan tazmert d Lmasiḥ, mačči d nekni. Nekni d imdanen mebla tazmert. Udem-nneɣ ilaq ad yili yal ass ɣer lqaɛa. Ala afus n Ṛebbi ɛlayen i izemren a yi-ssali wa yi-sellek. Amin. Ad nkemmel agmat neɣ rrbeḥ di tɣuri neɣ di leqraya, ad d-nɣer tikkelt-a idlis, adlis n Danyil, ixef wis ɛecra, tiseddarin tis tesɛa alamma d d ɛecra, neɣ akken i s-qqaren s trumit Daniel, chapitre dix, versets neuf à dix. Aman. Ruḥeɣ ɣer lemlek-nni, dɣa nniɣ-as, Iyi-d-yefk adlis-nni amecṭuḥ. Yenna-yi-d, Ddem-it, sebleɛ-it, ad yili rẓag deg uɛebbuḍ-ik, lameɛna deg yimi-k ad yili ẓid am tament. Ddmeɣ adlis-nni. amecṭuḥ seg ufus n lmelk-nni, dɣa sbelɛeɣ-t deg yimi-w, ẓid am tament, lameɛna mi t-ččiɣ eh, aɛebbuḍ-iw yuɣal d arẓagan. Amin. Amin. Ala awal-is iqedsen i yessbeddayen, i yi-d-ttselliken u yi-d-yettmuddun tazmert. Ad nkemmel deg wedlis-agi i d-teɣriḍ akka gma-tneɣ Rabeḥ n Danyil, ixef wis ɛecra, tikkelt ad nɣer taseddaḍt tis ḥdac. Amin, amin. Mbeɛd lmi nnan-iyi-d ilaq, ilaq-ak Ad tcariḍ daɣen ɣef yegduden, leǧnas, tutlayin akk d waṭas n yigelliden. Amin. Amin. Ihi Ṛebbi ma d-ihdeṛ, awal-is iqedsen akked lewṣayat-is, salayen-iyi Ur sbeddayen i Ma d-yehder d asaḍuf ameɣlal, yeɛni c'est une loi éternelle, yernu nesɛa azal d ameqqran zdat-s. Mi akken nettidir deg wannuz, yeɛni dans l'humilité, imiren i nesɛa azal ɣer Rebbi. Ayagi. Isebgan-d d leḥmadi u d aɛebbed. Acuɣer? Axaṭer ma seǧǧdeɣ, anwa i izemren a yi-d-yerfed? D Yasuɛ Lmasiḥ. Ihi dagi i zemreɣ ad cekkreɣ Ṛebbi u as-iniɣ tanemmirt ɣef tezmert i yi-d-tefkiḍ. Tanemmirt a baba Rebbi axaṭer ad d-kkreɣ. Tanemmirt i wawal-ik iqedsen, d awal-ik i izemren ad d-yesbedd tafekka-agi, yeɛni lǧessa-agi. Ayen i d-iqqimen ad t-xedmeɣ, ad t-ḥemdeɣ A t-ɛebdeɣ, nekk ur lliɣ d acemma. D netta i yeǧǧan ad iliɣ d mmi-s, axaṭer yis zemreɣ ad ḥemdeɣ kullec. A nkemmel di leqraya n Wawal Iqedsen deg udlis-agi n Danyal, ixef wis ɛecra, taṣeddart tis tnac. Amin. Slan i yiwet n taɣect iǧehden tekka-d seg igenni, tenna-yasen-d, Alit-d ɣer daki! Dɣa ulin di tagut s igenni, iɛdawen-nsen ttmuqulen deg-sen. Amin. Amin. Ihi dagi, tella yiwet n tsarut i yesɛan azal d tameqqrant. Di tseddart-agi, tessefham-aɣ-d belli Danyal yesɛa addud. n wannuz, yeɛni attitude de l'humilité, uqbel ad ibedd ɣur-s Baba Rebbi. Rebbi yenna-yas i Danyil, Si, si tazwara tunzeḍ zdat-i, tudert n Danyil, Tesɛa azal d tameqqrant ɣer Rebbi, imi i iteddu yal ass deg wannuz. Yeɛni twalaḍ a gma-tneɣ Rrbeḥ Daniel, mi akken iteddu s wannuz ɣer Rebbi, yesɛa azal d ameqqran ar ɣur-s. Amin. Ihi a gma-tneɣ Rrbeḥ ad nɣer adlis n Daniel, ixef wis ɛecra, taseddart tis tnac, Neɣ akken i s-qqaren s trumit, Daniel, chapitre dix, verset douze. Amin. Amin. Yenna-yi-d Daniel, Ur ttagad ara, axaṭer deg wass amezwaru, ul-ik yebɣa ad yefhem, u ad yannez zdat n Rebbi-nnek. Imeslayen-ik sliɣ-asen-d, ɣef ddemma imeslayen-ik i d-usiɣ. Amin. Amin. Dagi tella yiwet n tsarut i yesɛan azal d tameqqrant. Di tseddart-agi, tessefham-aɣ-d belli Danyil yesɛa addud uqbel ad d-ibedd ɣer ɣur-s Baba Rebbi, yeɛni yesɛa addud n wannuz, yeɛni attitude d'humilité, uqbel ad d-ibedd ɣer ɣur-s Baba Rebbi. Rebbi yenna-yas i Danyil, Si tazwara tunzeḍ. Zdat-i. Tudert n Danyal tesɛa azal d tameqqrant ɣer Rebbi, imi yetteddu yal ass deg wannuz. Yeɛni twalaḍ a gma-tneɣ Rabeḥ? Amasiḥi ma iteddu deg wannuz ɣer Rebbi yesɛa azal d ameqqran. Amin. Amin. Ad nkemmel di leqraya, ad d-nɣer tikkelt-a adlis n Danyal, Ixef wis ɛecra, tiseddarin tis xmesṭac alamma d tseɛṭac. M akken i d-ittmeslay, wwteɣ udem-iw di lqaɛa, ur ssusmeɣ. Dɣa ataya yiwen icubhen ɣer mmi-s n wemdan, innul-d icenfiren-iw, dɣa ldiɣ imi-w, bdiɣ lhedra, nniɣ i winna yellan zdat-iw. Ɣef ddemma n uweḥḥi-nni, udem-iw ibeddel. Qqimeɣ-d mebla tazmert. Amek aqeddac n ssid-inu ad s-yehder i ssid-inu? Tura ur d-yeqqim lǧehd deg-i, inneqḍaɛ nnefs deg-i. Dɣa winna akken i yesɛan ṣṣifa n umdan, yennul-iyi-d Txiḍ n tikkelt, dɣa yefka-yi-d ljehd. Imiren yenna-yi-d, Ur ttagad ara, a win ḥemmleɣ, lehna ad tili yid-k, siǧhed iman-ik, siǧhed iman-ik. Mi akken i d-ihedder, yuɣal-iyi-d ljehd, dɣa nniɣ-d. Nniɣ-as i ssid-iw, Hder, axaṭer tessiǧhdeḍ-iyi. Ur nleddi ara imawen-nneɣ, ḥaca ma yessutur-aɣ-d Baba Rebbi. Mi ara d-nemmeslay, d awal n Rebbi i ilaq ad d-yeffɣen seg yimawen-nneɣ. Mi ara d-yettmeslay Rebbi, ittuɣal-aɣ, tettuɣal-aɣ-d tezmert. Awal-is iqedsen yettak-aɣ-d tabɣest, yeɛni le courage. Yettarra-yaɣ-d s abrid ur yessiqaɛid tikli-nneɣ d tezmert-nneɣ. Aṭas n imedyaten, yeɛni aṭas des exemples, deg Wedlis Iqedsen, ttmeslayen-d d akken Awal Iqedsen yessiǧhid-aɣ, yettmuddu-yaɣ-d tazmert. Wali Iyub, neɣ Job, Akked Dawed neɣ David, David. Awal iqedsen yettawi-yaɣ ɣer yiwen n umkan. Amasiḥi d win yesɛan tamagit, yeɛni l'identité, lhawiya, di ṭṭaɛa ɣer Lmasiḥ. Win yebɣan ad yili d Amasiḥi, ilaq-as ad yemmet u ad yeǧǧ Lmasiḥ ad yidir deg-s. Ataya ihi a gma-tneɣ Rabaḥ, newweḍ-d Ɣer taggara n wawal-agi i d-newwi ass-agi, ma yella kra i tebɣiḍ ad d-ternuḍ, awal atan ɣur-k ihi. Amin, gma-tneɣ Yusef. Bɣiɣ kan ad d-iniɣ akken d-tenniḍ di tazwara ɣef umezwar, Sidi Ṛebbi d win yellan d amizwar i k-iḥemmlen l'ordre. Axaṭer ma yella sɛiɣ axxam, ulac deg-s mizwar, ulac deg-s lord, yeɛni frigidaire atreɣ di la chambre di texxamt-nni anda gganeɣ, ṭṭabla n ṣṣalun atreɣ di tkuzint, asebbaḍ-iw akken ad yeqqim deg umkan-is ad tafeḍ di tkuzint, ad tafeḍ

Kul ḥaǧa tesɛa amkan-is. Sidi Ṛebbi iḥemmel anect-akka axaṭer d yiwet deg ṣṣifat-nnes. Akken i d-thedreḍ daɣen ɣef Danyal, a gma Yusef, ma yella Sidi Ṛebbi iqerreb-d ɣer Danyal, axaṭer netta ul-is yunez, iqelleb ɣef Sidi Ṛebbi, d win yettanzen.

Akenni tanemmirt tameqqrant a baba Rebbi axater tefkiḍ aɣ-d awal-ik, tefkiḍ aɣ-d lewṣayat-ik i wakken a neddu di lebɣi-nek. A baba Rebbi tanemmirt axater d keččini a baba Rebbi i ɣ-yessiǧhiden s wawal-ik a baba Tenɛigelwan. A baba Tenɛigelwan d keččini i ɣ-d-yettmuddun tazmert i wakken a neddu di lebɣi-nek, a neddu di ṭṭaɛa n wawal-ik. Sarameɣ a baba Rebbi awal akk-id nefreq akka ad yeqqim deg wulawen-nneɣ, ad t-neḥrez a baba Rebbi ɛezzen. Nessaram ad yili d lbaraka i tudert-nneɣ, d lbaraka i yal yiwen ad s-islen n watmaten-iw d teysetmatin-iw awm d imdanen merra a baba Rebbi ɛezzen, axaṭer awal-ik d tidet, yettmuddu tafat a baba Rebbi ɛezzen. A batma-ɣ igenwan ad k-iniɣ tanemmirt tameqqrant a baba Rebbi ɣef tudert n gma-tneɣ Yusef i ɣ-d-iferqen awal-agi, a baba Rebbi nessaram ad neddu di lebɣi-nnek, Ad neddu di ṭṭaɛa n wawal-ik a Ṛebbi ɛzan. Efk-aneɣ ad nnuz a baba-tneɣ igenwan. Bɛed fell-aɣ a Ṛebbi sebɛed fell-aɣ zzux sebɛed fell-aɣ ayen akk yessalayen ara di ccan-ik di tudert-nneɣ a Ṛebbi s yisem n mmi-k ɛzan Sina Ɛisa Lmasiḥ. Amin.